A te Māori e tamariki mā, nau mai, haramai, hoki mai ki te pānui i tō tātou pukapuka nui, Te Rātaka, Tama, a Tama Hūngongoi. Nā a Jeff Kearney te pukapuka i tuhi, nā a um, Nā Kiri ā Hēni Jacob i whakamāori i te tau 2019. Rā apa, kāre anō i hikina te rāhui kēmu a Tata, nō reira ko Manny kē e whāwhā ana i taku rorohiko. Haere a Māmā ki te hoko tākaro a Tata mātauranga. Pākinikini ana te pīnati i te mātaki i a Manny, e tākaro ana. He aha te tau whai mai i te rua? He rite ki te tangi ki te koru. Ā, mm, ko te toru! Ko te rongopai. Kua kite au. Me pehe te nuka i te pāpā o Rowley. Mō ētahi o āku tākaro. Ka kuhu noa au i tētahi o aku kōpae ki te kōpaki tūhura i te arapū. Ameni. Hūm! Rāpare. I te kura, i te rangi nei, i puta te pānui. Taiho, ka tū te pōtitanga kāwanatanga ākonga. Kāre au i paku aro ki ngā pōtitanga nei i mua, engari nōku ka whakaaroaro ka kite au ki te pōtihia au hei kaitiaki pūtea, ka rerekē katoa te āhua o taku noho ki te kura. Kāore mātou ngā kanikani tautoko kākinakina e hiahia haere ki ngā kēmau mā runga i te pahi e haere ai ngā taha ngoi o te pēne me te whakaaro waiho mai ki ahau. Nāwai i pai, ka pai kea noa ake. Me whiwhi papu hou mātou ngā kaiaka hei whakakī i tā mātou pōro Kotahi Mei. Ā, kāre he āwhina i konei. Mm. Kāre tētahi i whakaaro ki te tūnga kaitiaki pūtea, e aro kē ana ki ngā tūnga mana nui pērā i te perehinete me te perehitene tuarua. Ki te tukua taku ingoa āpōpō tono, tonu, tērā tonu e noho ko au te kaitiaki pūtea. Rā Mere. I te rangi nei, i haere au ki te tuku i taku ingoa mō te tūnga kaitiaki pūtea, arā tētahi atu, a Māti Pōta. Kua hiahia tū hei kaitiaki pūtea. He tino mātau ia ki te pāngarau, nō reira kua kore pea e eke noa tāku e whai nei. Ka kī atu au ki a Pāpā, e mea ana au kia uru au ki te kāwaratanga akonga. Manahau ana ia, i mea mai i tū noa, i tū anō ko ia i ngā pōtitanga kāwaratanga i a ia i tēnei taipeke i au nei. Ka mutu i toa. I parakētu ia i ētahi pouaka whakatawhito i te taiwhanga o raro. Ka kite i tēnei pānui whakaahua mō tana pōtitanga. i pai ki ahau te whakaaro, kia mahia he pānui whakaahua. Ka tono au i a Pāpā, kia hari i au ki te tō, ki te hoko i ngā mea ka hiahiatia. Ka hokona he pepa māro hei mahi pānui whakaahua me ngā pēni. Whītau. Pau ana te pō ki ngā mahi whakatairanga i au. te tū manaako ka whai hua ngā pānui nei. Rāhina, I kawea mai aku pānui whakaahua ki te kura i te rangi nei. He autaia tonu te āhua! Kei te hiahia koe ki a Māti Pōta hei kaitiaki pūtea? Ea. Ei! Kei te takataka a mā tātou moni rorirori. Kei te maumahara koe i kūtuhia a Māti Pōta i te tau tuarua. Rakuraku, rakuraku, e pai ana rānei ki a koe kia pai pā rawa ia ki au nā moni? Ooh. I taku tomonga i te whare, ka tīmata taku whakairi i ngā pānui. Engari, e toru miniti noa pea i eri ana ka kitea e te tumuaki tuarā e mātua Roy. Huh? Ka mea mai a Mātua Roy, kāre e whakaaetia te tuhi kōrero teka mō ētahi atu kaitono. Ka mea au ki a Mātua Roy, he pono tonu te kōrero mō ngā kutu. I tata kati te kura mō te kutu te take. Ahakoa aku kōrero, ka tangohia tonutia e ia aku pānui. I te rangi nei, i tōhā haere ana a Marty Pōta i te rare papa. He hoko poti te mahi. Ko āku pānui, kei te tō tau o te ipupara a Mātua Roy. Kua urupā pea i kōnei taku takahi i te ara tō rangapū. Ka hoki anō tātou ki te pakiwaitara nei, ki te whārangi 55 ā tērā wiki e hoa mā. Hei konei!